Kan pe tawp a nih chu, kan pa in a ti avang khan a pawi ka ti chuang lo ka tia, mahse zonun hmel pawh ka hmu lo, ka en ngam lo. A chhan chu kan pa i Paul te a nupui ka nih vang khan i ka chan ang kha tu pawn chang si em aw, nan ti vek ang ka ti tawp. Ani tak chu a. Chuan a hnuah khan ka rilru na lutuk khan i phone ah hian kan pa ni e aw u Pianga number ka search a a lo awm a nih chu ka phone tan in i hemi englo i enge thlai in rawn lak kha youtube ah dah reng reng suh u. ka zak ka zak lutuk a nih chu ka chhungte mi pangngai an ni hei Kohhranah pawh ni se ka pa pastor pension thakin Kohhranah rawng a bawl chuan ka u chiah tunah pastor in a awm chuan ka u hi Kohhran ufa a ni an u naunu an farnu hming chhiat tur kha i mi in YouTube ah YouTube channel ah an lo dah chuan an hmu ngam dawn lo. Tih kha ka hre reng. Ka u te rilru tur pawh kha ka ka tawn ve ngai nih chu hriain kha vang khan dah reng reng chu u ka ti a, u Piangan i kei chu ka dah dawn lo, ka thiante phone rawh a ti a, a thiante number pakhat mah ka nei lo. Hei pawh hi ka phone a ni lo a, kan pa phone ka hmang, kei chu ka phone a chhia. Kha vang khan kan pa i ka thiante hmang, ka thiante phone rawh a ti a, chuan phone min dah sak tawp. Mahse tah khan rilru ngaihtuahna tam tak a awm a nih chu. Chhiat mihring chhiat lohna thlalak maw pawisa kha khan viewer pakhat tam tak an nei dawn. Mi chhiat lohna an nei laiah khan I mi chhiar lohna an lak laiah an lakah khan Pathianin an chungah hian mal a sawm dawn nge tih hi keimahah hian a awm tawp. Mi chhiatna. Mi chhiatna aw. Mi chhiatna i an lak lai khan Pathianin mal a sawm dawn nge tih kha ka rilru ah a awm a ni. Keini nupa kar pawh buaina kan nei tun thleng hian kan buai, kan pa pawn haw rawh min ti. I ka ute hi ka chhungte mi pangngai vek an ni, ka nat Ka pahnih chu Nimin i Nimin Monday tirawng i inrin zan kan haw Sun e Saturday atang khan kan hlim tawh lo hrim hrim kan pa mitmei hi ka veng kan pa nattur hi ka veng mahse ka ka veng thei tawh lo keimah hi kan nat tap a nih chu a chhan chu youtube ah khan ka chhung ten kan live hi an lo en vek a nih chu ka u kan upa ber phei chuan te an tia kei chu i ti mai ang u nau te ah pawh nu leh pa ah pawh duat hrawn ka ni duat lutuk ka ni a te ber ka ni lo na chu duat lutuk ka ni vang hian ka u kan upa ber hian half lo atangin a rawn en ka u pawh Ka ti tawp ang, chu chu hre rawh se paenga pawn ka u i enge group ah hian paenga pawh ka ute group ah hian a awm. Paenga hian ka ute group ah hian engkima a va post vek. Ka u in a lo hmu a, ka u rilru na na lut tukin min hmuh khan ka u in

A rawn phone khan kan pa a bia. Ka nau pawh a ti lo, ka naute min ti tawp, ka u hian ka naute tih hlir a min ko ania maw, ka u hian min duan lutuk a ni. Ka naute hi a rilru na lutuk, a hmel pawh a hlim lo tiin a rawn en lo. Chuan i aw khatianga an rawn tih tur pawh ni rawh se, enge min hrilh lawk rawh se maw? Engmah hrilh lawk awm loin kei pawh min hrilh lawk se, hei hetiang chu a nia tiin mi rawn ti rawh se, kei pawh rilru siam dan pawh maw? Ngaihtuah dan te pawh ka thiam ang. Mahse, an rawn ti thut a. Tikhan Zonunin kan pa inchibei a tum a, inchibei ka duh lo, inpuah kher a, a tih phei kha chuan ka lu kha maw engtin nge a awm bawk mai. Chulai tak chuan rawh aw kan ti tawp zawk che. I in pa Zonu inchibei a ti zawk, in pa inkuh a ti zawk a mi? Ai, ti zawk lo, kan pa inchibei pangaiin tihian a kut a dawh lai tihian Chung lampang pawh an hmai ka en ngam lo ka ti tawp Pathian hratah pawh ka ti an hma lam an hmai ka en ngam lo a kan pa in e hei Zonun hi pawh a lo kal a nih hi a ti a Zonun hi a ti nge Zoe a ti nge ka hre tawh lo ti han kan pa in a kut a va dawh a Zonun in khatiang a inchi bei ka duh lo inkuah kher a ti tah khan tunge aw. Chuan ka chhung ka kaw chhung zawng zawng hi a khur vek a, chuan bag hi ka ak pawisa akna bag ka ak a, kan pa hetah hian a thu a, kan pa hi ka mual pho mai dawn niin ka hria a, a chhan chu depression ka nei avang khan maw ka kam thlawt lo anih chu. Chuan kan pa kha kha bag ka tia bathroom ah ka tlan lut a, bathroom ah ka in kal khung a, ka tawngtai Lalpa eng thil nge ka tawk hi, ka chungah eng thil nge lo thlen hi ka tia ka tawngtai a, chuan ka rawn chhuak leh chuan Zonin te chu an awm tawh lo. Khatiang vel kha kan nia, kan boruak hi chu a chhe khawp a, mahse Pathian remruat dan hi maw, Lal remruat dan hi hriat thiamah har ka tia, ih. Pathian hnenah pawh ka tawng try tho a nih chu. Lalpa, i remruat dan hi hriatthiam hi harsa ka ti e, ka mihring nihna ringawt hi chuan chawr harsa ka ti ka ti a, chuan pasalte kan nei a, pasalte mitmei pawh ven a ngai, nupuite mitmei pawh ven a ngai, tunah entirna in aw tak chu ka sawi dawn. Tunah U Vita nen lo kal ta ila, in nupa in, Nangmah hian kan pa hi va kuah rawh, ka hna miah lo ang, i hre thei am em? Engatinge a pasal nen a rawn kal lo a, kei a nupui awm reng laia khatiang a chi bei ang a rawn ti. Ka duh chuan FIR ah pawh ka theh lut thei dik chiah chuan. Ni hi bazar nu ho, nu ho zawng zawng khan min tan lo, pakhat man awm lo. I nasa lo zawk, i thin a rim lo zawk an tia, chuan YouTube ah an eng lo kha, helai thenawm kha vengin an lo en vek. E, i tuar thei khawp mai, keini chu ni ila chu maw kan haw anga, i pasal rawn thlen hunah khan engtin nge thil hi a thleng ang an ti tawp. Mahse, khatiang tur khan ka duh lo, i khatianga ka thinrim lai pawh khan ka rilruin ka tawngtai, Lalpa, ka chungah i rorel, i rorel dan hi ka hrethiam lo. Hriatthiam na min pe rawh ka ti a, ka pasal ka en a, ka pasal hi ka hmangei lutuk. A hma a hnung lam thil zawng zawng ka ngaihtuah a, ka hmangei tawp. Mi tawlna zawng zawng hi maw i ka ngaihtuah hian ka hmangei ka ti tawp. A chang leh mihur an ti, mihur a ni lo, keimah hi mihur leh hur lo chu a nupui hian hretu ka ni. A kur lo zia hi. Mahse, i Pathian remruat a ni ka tia maw? I ka pawm, i hei ka pawm thiam tawp ka ti mai. I sex lampang rigawt hi ni lo, nupa hi, in hmangaihna hi sex a ni lo, pakhat a ni lo. Hmangaihna hian ni zawk dik chiah. Engkimah i nupa pawh ni se i ka pasal hi ka ka hre thiam lo chuan mi in an hmu si tang maw? Hi enah pawh a mawi lo ang chuan kha kha a ni zel a nih chu. Tunah pawh ka pasal hi hlek. Chhete pawn ka hmu sih lo. Engkimah hei ka engkim a ni tawp. Inchhungah pawh nise inchhung aw inchhung hna chu ka thawk, inchhung tihfai chu ka thawk. Ka thawk nasa zing ka thaw atangin ka thawk char char. Fa pahnih kan nei. Kan fate hnathawk an nia, chaw ei loin a an kal ang tih ka hlau. I pasal ka hneih hmaa ka mut aia rei hi ka mu lo hrim hrim. A chang leh dar nga leh a chan bih ah te dar ngah ah te ka thawh chang a awm. Ka tho a, ka inthiar a, tui lum ka in a, chuan eirong ka bawl. Ka fa te, kan fa te ei chaw ei lo in a hna ah an kal ang tih hi ka hlau tawp. A chan chu in chhung chhungkhat nu ka ni, nu ka ni. Ka fa te riltlam tur i hei. Enge kan tih ang i hla tak i thisen thisen a i thisen maw aw thisen a hring ni lo mahse kan pasal kan ka pasal a fate chu ka fate an ni ka ti ka chanah ka in ngaihtuah hian ka fate ang in ka ngaihtuah a maw ka fa ka fa tak te pawh hetiang hian i thil ei lo in Hnathawk ah an chhuah tur hi ka ngai ngam lo. Chu vang chuan hma tawk in ka tho a, dar nga leh a chanve ni lo chuan i duk ah te ka tho ta chuan tui lum ka on a, ka in thiar a chuan tui lum ka in a chuan ei rawng ka va bawl chuan ei rawng ka bawl zawh hun ah an thawh sana hi ka en thin. E, an an chaw e a hun tawh ka tia, an la rawn chhuak lo a nih chuan ka va lut a, ngam, in chaw i hei chaw in ei thei tawh, rawn ei rawh u aw, in duh hun aw, ei rawh u ka tia, aw ka siam sa vek an ei tikhan an ei a, an chhuak thin. Chutiang khawp chuan ka pasal hi maw? I i inchhung, ka pasal inchhung chu ka inchhung a ni ka tia, a fate chu ka fate an ni ka tia. Phei tawkin rawng hi ka bawl ve a ni. Mahse khatiang inrin nia thil kha chu ka thei thlur awi ka a na hi ka ti ve thlur.